Бармы?
Чын мәхәббәт бар. Ул бөек. Э, һәм ләкин мәхәббәт ул э, җир шарындагы һәм кеше тормышындагы бик күп үзгәрешләр булган шикелле мәхәббәт бер генә була алмый. Чын мәхәббәт, саф мәхәббәт бер генә була. Ләкин Тормышның төрле вакыйгаларында мәхәббәт кинәт ялтырап китә торган вакытлы мәхәббәтләр була. Хәтта автобуста барганда берәр кыз сиңа караса, син аңа карасаң, шунда йөрәк өзелеп китә шунда, шул хәтле була. Ләкин ул э, вакытлы мәхәббәтләр Алар үзләре дә кеше тормышын баеталар. Тормыш төрле яклардан баеталар. Шуңа күрә мәхәббәткә карата һәрбер кеше бик игътибарлы һәм яратып карарга тиеш. Ә мәхәббәт гөнаһ була аламы?
Мәхәббәт э, үзе бер кашанда гөнаһ булмый, ләкин гөнаһка этәрергә мөмкин. гөнаһларга этәрергә мөмкин һәм шул гөнаһка этәргәнгә түзә алмыйча гөнаһ кылучылар да күп дөньяда
гашык булырга ярыймы соң ул бит гөнаһ гөнаһка китерә
гашык булуның гөнаһка китерүе турында бернинди дини китапларда да язылмаган Ул мәхәббәт гөнаһка китерми. Гөнаһ гөнаһка китерә. Сез илһамны каян аласыз?
Илһам махсус килә дип мин әйтә алмыйм. Илһам кешенең Ходай Тәгалә биргән сәләт, сәләт биргән Ходай Тәгалә. Менә шул сәләт төрле вакытларда кинәт-кинәт кабарып чыга. Күтәрелеп китә. Һәм менә шул илһам була инде ул. Тормыштан, бары тик тормыштан гына килә. Бары тик тормыштан фактлар, тормыш фактларыннан гына килә. Ә болай э, илһамнан нәрсәләр уйлап табу булмый. Ләкин әдәби әсәрләр язганда шактый гына э, хыялый вакыйгаларны таба ала Илһамлы һәм талантлы язучылар. Алар табалар. Коронавирус нәрсәгә өйрәтте сезне? Коронавирус мине өйрәтте бу дөньяның никадәр дәрәҗәдә саф булмавы һәм никадәр дәрәҗәдә кешеләрнең кешеләр тормышында бер-берсенә карата, илләргә карата, милләтләргә карата игътибарсызлыгы турында сөйли. Чөнки безгә әйткән коронавирус бәлки әле ул алай түгелдер. Анда бик күп ялганнар да булырга мөмкин. Чөнки коронавирусны тудыра алырлык медицина хезмәткәрләре бар. Алар Кешелеккә каршы шактый әйберләр эшләргә мөмкиннәр. Һәм минем шигырем дә бар. Шигыремдә мин Ходай Тәгаләгә мөрәҗәгать итәм. Эй, Ходай Тәгалә, кем, кем гаепле бу коронавируска? Нигә бу болай? Һәм Ходай Тәгалә гафу ит, дип әйтәм. Кеше үзе гаепле түгелме, дип бетерәм шигыремне. Шушы авыруга. Менә сез бит табигать баласы. Бүгенге көндә нинди үләннәр җыясыз һәм менә үпкә чирләреннән үлән белән генә дәваланып буламы? Нинди киңәш бирәсез? Иммунитет. Э, хәзер әгәр дә аларны санап китә башласам, бик э, күпкә китә ул. Э, аларны үлән белән генә зур чирләрне терелтеп булмый. Ә үләннәр һәм чәчәкләр һәм тамырларны файдаланып зур чирләргә барылганда тыеп калып була ул чирләрне ләкин чир килеп җиткәннән соң үлән белән генә дәвалап терелтеп булмый ләкин безнең татарстанда дәвалау үләннәре, дәвалау тамырлары, дәвалау яфраклары, дәвалау э, чәчәкләре бик күп. Ул турыда мин аерым китапта эшләгән идем. Ул басылып чыкмады. Э, ләкин э, газетләрдә сезнең газетләрдә дә бар ул шушы үләннәрнең файдалылары турында сөйләү күп һәм ул бик кирәкле әйбер. Мәсәлән, менә берне әйтегез, бүген нәрсә җыярга?

Булып килә мәтрүшкәләрнең ике төрлесе дә, икесе дә. Аларны вакытында җыярга кирәк. Алар чәчәкләре коела башласа, аларның игътибары игътибарсызрак була. Себерке җыям мин хәзер. Иң вакыты себерке җыюның иң вакыты. Менә тагын бер ике атна үтсә, себерке мин. Себеркене мин шулай ук авырулардан авырулардан саклый ала торган медицинский үсемлекләр дип саныйм. Себеркенең иң яхшысы әлбәттә каен себеркесе. Ләкин каен себеркесе белән бергәләшеп бер себеркегә бер әрем сабагы, бер ксеткан сабагы, бер имән сабагы һәм менә хәзер чыга Сияләр, биләр төптән чыгалар, яңа җылкып кыталар аны, яңа диләр чыгалар. Шушы сияләрнең яшь сияләрдән ясап, себерке ясап була. Мин, мәсәлән, узган мунчада гына себерке сия себеркесе белән чабындым. Болар барысы да файдага кеше өчен бигрәк тә иң иң күбесе тәнгә Алар бердән массаж ясыйлар, икенчедән тәнгә аларның аларда булган матдәләр сеңеп, авыруларны якын китермиләр.